Hello, bon tardi. Hello. Awor nos ta hasi un e un boyfriend girlfriend test. Correct. Cu am nos ta puntra otro pregunta anto. Pregunta, pregunta. Anto am nos ta contesta. Contesta, contesta. Nos awor nos ta bay pasa ta e preguntanan dus. Pregunta, pregunta. Cu sero boca? Sea. Dus am. Awor sali puntra? Am si. Okay. When did we meet and where? Bo mester amo neto pareha romantico o no, luz di luna, strea, sol, loke sea, nan bela, aki cu nan aki cu nan. Ah no? No. Bo no droga? Bo ta cora bo ta cana e fona? No no, ami ta un contesta, basta. Bo oki. No no no, ah na scol, na scol mi ta cana con resto nan aki chel. Bo mester dimi do mi bo business, anto mi a topa bo. Pa tende nan e yama bo. No no, fona scol via via, ta bay media college na e mel, anto via via.

Sunchi na porta aki con e teléfono no sirbi con e cos con go with the flow ende un a grinta den otro loke riba pe idiotez ay ay huhu pa ken? Abra un punto.

Contesta un color. M'a contesta manera ta ta bon, maron scur, preto sin ni preto. Kende nan ta wak? An. Hela. Am. Pa bo. An. Seis. What what TV show do I seems seem to always forget?

What dressing do I always use? Bo ta depende kiko no. Si ta swe poi chipote. Si ta pizza con un keshi plain. Si ta. No, swe poi ta chipote cu ki mas? Si ta nugget e coi mester ta mustard sauce of por ta honey mustard barbecue grill. Enfin. Oh, bon toch? Sey, no, mi tey, mi tey, mi tey.

Mmm, mi gusta pizza con un daño favorito. Tu con bo gusta! Yes! Awo papia! Awo papia, tu come ta come dji. Problema cu nada, nada, nada, nada. Bai tumba. Ke ham bo ta come, kico ta? Basically. Ok. Ok. Shete. Drinks. Warda! Aki. E guy ke a scribi cu e drinks do I not like? Na ingles, sa amo ki ta?

Koe ta. E koe ta lancha si. A depende si tes dos no hay. Dos no hay. Bo hay Boneiru gin. Cana. Di baba. Bo pia ta bin bo mor. Ta sink no. Koga. Kiko mi ta collect? Mi gusta collect. Ah ya, tu koba ta collect hombre. No no no, serio. Ah ma bien hombre, tu koba ta collect hombre. Es mi favorito. Ay, e dia aki bo ta collect perfume, di asina bo ta collect bela, di asina bo dici cu bo ta collect sticker. Sticker? Sticker si, pa bo plak cu bo con bo guru, cu bo con nan. Di asina bo ta collect.

Kiko ta mi sandwich favorito? No, ta mi no munda. Ki ta mi sandwich favorito? Bin ku ne. Sandwich favorito? Awor tin ko. Sandwich favorito, am, Veggie Delight! No, si ta lo mi bai kama ku ose. Mi sandwich favorito ta komo pan ku keshi, no, standaard. E ku kèn Komo la la, a pan ku pinta kas, rabiá, mainta, pan ku pinta kas ku te kayente òf chukulati. Kemènt. No, le ku mai chukulati, pan ku. Purbe koki, wa, boso nan purbe koki, pan, pindakas, jam, kesha den ku bakoba ruman, lagi ne, dale ku chukulati kayente, ku lechi puiru, lechi puiru, aha, bo, le ku mayo, Ki men tur a ten? Mi ta para hasta webu. Mi ta para hasta webu, ku yen pida pida kos, ku mi salada. Wow, webu ta dal sali mane bon, bo ta lanta mañita den pan ku webu, bon lechá, kiki. Nice. Pero un pan cu pinda cas, e pan mi sta moli sino pan duro, pan olmeda no e. Pan cu pinda cas. Ta teke, pinda cas. Ay no, mi sigue caba toch. Bo mos sigue, bias bia largo bera no. Sí. Tin pinda cas. No mi ta come steak tin. Hashtag. Um, a mi. Cambio mudrabo. What should I eat every day if I could?

Okay. Ki mas? Ban local? Ah local. Mos ta man. Mos ta man te ei si. No. Ban ban local si mos ta local. Bo ta keda misti den e kop. Kin mi ta skucha hopi. Crystal dreams. Kwa cristica dreams. Ken sa einan? Bo no konosé nan? Ah ah mi chuma hopi den ei. Si si si. No no no. Un par di komo tene einan. Bo a mi muzik nan ta. De todo un poco, mane local, bo un oe mane bo un chin behilia, y sa linka lister, aña bo serum, y sa linka lister, un par de cos di mane e gainan, bo mester a gainan cu ta rap nen tambe mi ta scucha nan hopi, bo mane, si nos bai tiki mane den country music, nos ta yama cu James Blunt, bo mane, of of old school nan tambe, ora nos ta papia di diferente gainan, Percy Sledge, Michael Bolton. Bo tin razon, bay goi, continua. Am. Am di mutra abu. Wara wara wara. Abu di mutra mi. Teki sport. Aki. No, bo bubula bai asin. Puntra, puntra mi. Kua tata bo sport team? No, bo sport team. Mi sport team. Ha! Sport team. Bo ta di sport? No, bo no di bo sport to. Ultimo tempo bo kuminsa si hopi sport. Bo kuminsa si fitness. Si ta pa bo, pero mi ke men di sport team.

Fe. Pa bo. An. Um, un nos ai. Ken ta bo BFF? Dos minit mas, oke. Bi, ken ta mi, ken ta bo BFF? No, abo tin ku bisa. Abo ka ta puntra ami, ami tin ku puntra abo, wo, ken ta, ken ta mi BFF? An. Johnny, Pito. No, saludo pa Johnny, Team Johnny, saludo pa Pito, Pito man, un tiempo dòshia nos stay. What is something you wish I didn't do? Pleita trobe? Trobe? No. No, warda. E bon bulu un par di kon yu. Sea se session son mas mi mi tampoco. Un ko pret. Kua talento di mi bo gusta? Talento? Canta, anke bon ke canta mas.

Um, esaki. No, nos ta bai aki, di mes di cinco minutos ta yega, punta nos lo, lo que sea cu bo ke, aki bao nan, thumbs den comment, thumbs up ke con subscribe, bon? Nos tei.